اس جگہ دے پیٹ پوجا کرن سمجھدار ہی ہوئے نا تساں تے بھلا تہاڈے بھرا نو انہاں انوائٹ کیتا ہویا ہے تے ماشاءاللہ آپاں ویندے پئے ہیں ولیمے تے ٹھیک ہے سنگت تے بھرا تہاڈا تانوں دکھے سی اپنی لک خوبصورت جئیں اور پیاری پیاری سورج دا ویو ماشاءاللہ خوبصورت جی آندا پیا ہے اور مزیدار آندا پیا ہے تے اس سائیڈ دے وی ماحول وی آئی پی ہے ہر سائیڈ دے ماحول وی آئی پی ہے ٹین بی ٹین ہے تے اے ہے بھرا تہاڈا اپنا سلیم کھوکھے آلا ماشاءاللہ دھوپے کھڑے ہیں تے دھوپ دا نظارہ گھندے پئے ہیں پیارا پیارا خوبصورت جیہاں۔ اور کیبن بند کر گھیتا جی پر ولیمے دا ٹائم تھی گیا غالبا ترے وجدی پئی ہے تے بھرا تھوڑا ریڈی شیڈی تھی کے گھروں کھوکا بند کر کے آ گئے واپسی۔ تے بھرا تھوڑی دی لک ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے خوبصورت جیہی ہے یہ چیک کرو اوکے میں تے شہزاد بھائی اساں رلے ویندے پئے ہیں بوٹم ساڑا یار دا کوئی پتہ نہیں کتھے ہے تے شہزاد بھائی تے میں ویسوں ولیمے تے ولیمہ کھاسوں اور تہاڈوں انجوائے وی کرویسوں۔ اور تہانوں ڈکھیسوں وی سے کیونکہ تہانوں اساں سسپنس اچ اج نی رکھا کیونکہ کل آلا ولاگ تساں ڈٹھا نا برات آلا برات دے ماحول اچ تڑنگ شڑنگ بڑنگ ہئی تے باقی والا آپاں ماشاءاللہ ہن ہی صورت دے نال نال اور ہی خوشی دے نال نال چلدے پئے ولیمے دے ولیمے دی ڈیکوریشن اور خوبصورتی اور پیارے پیارے کھانے اور وی آئی پی نظام اور وی آئی پی کلچر اے لو یو آر بوٹم کو واللہ اللہ پاک دی قسم اے تے ڈو منٹ پہلے یاد کیتے میں۔

ویلکم بیک ویوا ڈریکٹ سیدھا چل کے پنڈالے ملے ہیں تو اگو ولیمے دے نال نال ساڑی سنگت ساتھ یار دوست آباب سریکی کلچر دے سارے وسے بھی برا صاحب پنڈال دے اندر ولیمے دے اندر کٹھے تھی دے پھائیں ہیں اور جیویں بھی کٹھا ہے نیندرو والا بھی بیٹھے دیا بھائی نیندرہ گھندہ پہ دے جیویں سنگت ساتھ ساری کٹھی تھی ویسی اوہیں کھانا کھول ویسی کھانے دے اطلاع ہے تو انہوں سارے انہوں جہاں جہاں کھامنے دے سارے ویلاگ دے آگے ڈیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سنگت تے باقی آج دا ولاگ تساں نال نال جڑے راونڑے کمپریسڈ کرنے اور مزہ آونڑے تانوں شہزاد بھائی دوست سارے احباب ایستا ایستا کٹھے تھیندے وینے میڈا یار دلہ وی ولاگ اے بیٹھے تھیا سامنے سارے اساں سائیڈ توں ہیں ساڈے سامنے عبداللہ اے تے ماشاءاللہ ولاگ سارا وی آئی پی اے کینٹینو کریندے پئے آں اگاں تے مزید تساں جڑے راہسو محبتاں کریسو راہندے اپنیاں پیاریاں پیاریاں سرائیکی وسیب دے بھرا سگاں ساتھ جتنی وی اے ساڈی جیویں او کٹھی تھیسی اونویں ولیمہ کھل ویسی اللہ پر خیر تے ماشاءاللہ ڈیکوریشن بڑی وی آئی پی تھئی ہوئی ہے خوبصورت تھئی ہوئی ہے ہر سائیڈاں تے ماحول پھبا ہے دلہا سامنے بیٹھے لال واسکٹ لا کے میں آدھا ولیمے دی انتظار اچ ہے کیڑا ویلا ہوسی روٹی کھلسی تے دلہا ریڈی تھی ویسی سامنے سنگت ساتھ ایہی دروازہ جیڑا گیٹ ہے اتھوں ماشاءاللہ کراس تھی گیا عوام اندر آسی اساں ماشاءاللہ پہنچے سید بادشاہ بیٹھن تے پیرو ری آئے بیٹھن تے پیرو ری جیویں دعا خیر کریسن اوویں ولیم آلہ پاروں خیر چار ویسی اے نال آلے دولین تے نال آلے بھائی سبالین تے ول سید بادشاہ خیر پور شریفہ آلے پیرو ری آئے ہوئن تے میں آدھاں ماشاء اللہ فل خوبصورتی ہے تے فل ماحول ہے پیارا پیارا ہے سب سنگت ساتھ خوبصورت لگدی پئی ہے اے اساں اسٹیج توں کھڑ کے سین گھندے پئے ہیں بڑا پیارا جیاں اور بڑا پیارا ماحول آندا پئے وی آئی پی جیکوں آدھن۔ تے باقی سنگت ساتھ ایویں سپورٹ کریسو راہندے ولاگ دے نال نال جڑے راہسو آپنڑاں پیار دکھیسو راہندے اور تساں پیارے پیارے ولاگ ڈیکھنڑ کیتے ساڈا چینل مریسو سبسکرائب خوبصورت جیہا پاک ویلہ لائیو سرائیکی آواز ملسی راہندی تہانوں پیاری جیہی ساڈے سرائیکی واسیب دے سرائیکی خوشیاں سرائیکی پیاریاں پیاریاں جھومر تاڑیاں تے پیارے پیارے ساڑے ولاگ سرائیکی دے ٹھیک ہے سنگت باقی نال جڑے رہو گاں دا ماحول جڑے رہسو جتنی بھی سپیڈ ہے رہسو اتنا جلد جلدی ویڈیو واچ کرے سو ویندے اتنا جلد جلدی تانوں دیکھن کو ساڑا ماحول مل سی ویندا پیارا جی اپنا برا سلیم کھوکھے والا بیٹھے تے شہزاد ساڑی ولاگنگ کریندا ودے کیمرہ مین ہی کریندے پین تے سنگت ساتھ ساری بیٹھی ہے تھئی فل ماحول دے نال دے فل چل دے نال نال ویڈیو سکے پائی دی نہیں کرنی

تے ولیمے دے وچ پے گئے دھگن بھگن دھگن بھگن زیادہ تے ولی سے گل اساکو اساں آون دی کیتی ولیمے دے وچ تانوں اساں شرط لکھے جیڑھے ساڈے کول تھی سکن تے باقی دھگن بھگن زیادہ تھی گیا ہے ولی سے گل بعد اساں پتہ لگے اساں بندے معذور سے سپیشل سے تے بعد اساں آون دی کیتی تے ماشاءاللہ رونقاں ساڈے گاؤں دیاں اوویں ہیں برحال ہیں تے پودے ماشاءاللہ وی آئی پی لگدے پئے ہیں چل مل جل مل لگے پین تو باقی ماشاءاللہ کھوکے دے آگے سے سامنے ولیمے علی عوام بھی آن دی پئی ایستا ایستا کر کے ٹھیک ہے نا تو باقی میں ویڈیو سکیپ نہیں کرنی نال نال راسو ماپتاں کرے سو رہن دے اپنے پیارے بھی لاگ دے اوکے خیر ہو بے راشد دی جی ہے راشدہ

تے ولا پے گا رولا ایویں رولا پی کیوں کیوں بہتری کے پے بوتل چوری جا گئی اوئے اوئے رشکے جو ویور بوتل کھاڑ کی تھی رشکے والے بھائی دی اوئے اوئے ملنگا دی دھاڑ مار پے گئی ہے ملنگا دا فیس ایسا نہیں دکھا ہے فیس کہیں دی کانڈ نظر آئی ہے تے باقی دھاڑ مار اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے دیکھ لو ویور اے حالات ہے بوتل پیچھو بندے دی لڑائی پے ویندی رہندی ہیں بندہ کرے تا کرے کیا کرے کچھ بھی نہ کرے چلو باقی کوئی گل نہیں نال نال رات رات نہ کرے سر آندے اپنے پیارے جے ولاگ دے اپنے پیارے جے کلچر دے اپنے پیاریاں پیاریاں ثقافتاں تے ویلکم بیک سنگت بھرا تھوڑا ماشاءاللہ تریجھے ڈے تو بعد والا اج ولاگ کے چاہ گئے ولاگ ساڑا تریجھے ڈے والا ہے یعنی کہ ولیمے والا ساڑا ولاگ چلدا پی ہے او اساں ولاگ کمپلیٹ کہنا کیتا ہے او مزید انشاء اللہ تعالی اللہ دے حکم نال او ولاگ آپاں ہنڑے کمپلیٹ کر چھڑے سو ٹھیک ہے سنگت تے باقی لو یو ٹو ہو گیا ولیمہ ماشاءاللہ وی آئی پی رشکے دی لڑائی تے او کیندے نال خانہ بدوش نال اے ہسے جگہ دے لڑائی ہوئی ہے او بھی ولاگ اچ کنٹینیو کیتے تے باقی پیارے پیارے ولاگ سارے ڈیکھن کیتے اپنے بھرا نو ضرور یاد کیتا کرسو کیونکہ اوں دے اڑے آلا سارا ڈریس بی آ ہئی لیکن آج سارا ڈریس بی اے کیونکہ اساں اپنے آلے بنے کیمرہ نہیں سے کریں دے کیونکہ وال تساں آکھسو کہ سلیم بھرا اے کیا پہلے وی لاگ کیا ہئی دے ہن کیا ہئی لیکن ماحول تے چونک رونکاں شونکاں اوویں ہن برحال ہن پینٹنگ شینٹنگ فل دل لش پش کیتی کھڑی اے ہر سائیڈ تے چوک تے محفلاں او سامنے ٹینٹ لگا ہویا اے۔ ٹینٹ والی جگہ بھی آج ختم ہو گئی ہر شے ماحول اوکے ہو گئی ہے تے باقی ایویں ہی سارا ولاگ دیکھن کیتے سارا یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائیو سرے کی آواز کو لائک سبسکرائب فالو شیئر کیتا کرو فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچ دی پے تو اتھاں بھی اپنا پیار لکھا چھوڑا کرو ویڈیو واچ کر چھوڑی کرو ٹھیک ہے اج محبتاں ونڈے سو کل انشاءاللہ تعالی کامیابی دا سلا تواڈے نال ہوسی تساں ناراض ہو ساڈے محبتاں کرے سو راندے سارے وسیب سارے سرے کی گاؤں کو پروموٹ کرنا اپنا سلیم کو کیلے دا کام میں تے باقی لو یو ٹو ہو گیا غلطی کوتاہی دی معافی ڈیسوں مل سوں راہندے ہر ہک نویں نویں ویلاگ نال تے سرائیکی سرائیکی ویلاگ نال تے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں نال ویڈیو واچ کرنا بھولے نہ کرو محبتاں سارا ڈھیر سارا پیغام اور مل سوں راہندے ہر ہک نویں ویلاگ دے نال نال تے نویاں نویاں چاہتاں نال تے نویں نویں پیاریاں سنگتاں دے نال نال اوکے اللہ حافظ